अहाँ सबके मिलाब जे विगत लंबा समय से विप्लव ग्रुप में शामिल भऽ कऽ राजनीति करै छल और समाज के हक हित के लागे अपना सशक्त भऽ कऽ राजनीतिक में योगदान दै छल तऽ ओ व्यक्ति किया पार्टी चेंज करलकै एहि मुद्दा पर बात करब साथे अभी के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी कुछ बात करब आओर एहिके सङ्ग सङ्गे समग्र विकासके लेल हमरा अहाँके केहन किसिमके भूमिका राखऽ पड़तै एकटा युवाके हैसियतसँ अहू ऊपर बातचीत करब आओर आइके कार्यक्रममे आमन्त्रण करने छी उदयनाथ जीके स्वागत यऽ सर नमस्ते धन्यवाद डाइरेक्ट मुद्दा पर चलब जी

जाहि समयमे हम इसकुल लाइफमे रहिए ताहि समयसे हम अहाँके राजनीतिक पृष्ठभूमिसे जुड़ल व्यक्ति छिए अहाँके जाहि टाइममे सगभर हमरा लगै छै आठ क्लास कि नओ क्लासमे रहिए ताहि टाइममे अहाँके नेपाल सद्भावना पार्टी के हम विद्यार्थी मंचके जिला सदस्य आठे क्लास नए क्लासके टाइममे बनल छी जिस टाइम में हमरे और के साथ साथ में जिला विद्यार्थी मंच के जिला अध्यक्ष में शंभू यादव अहाँ के ओहि टाइम में अपॉइंटमेंट भेल रहे नियुक्ति भेल रहे उनके साथ साथ हम सब अहाँ के जिला सदस्य में रही एक वो कथी कहै ओहो टाइम में हम एक बहुत कम उम्र के लड़का भेला के बावजूदो हमर एक एटीट्यूड हमर एक जनता प्रति भावना देख के हमरा ओहि पार्टी के जिला सदस्य बनायल गेल रहे

किछु शोषित व्यक्ति सबसे भी हम अनुभूति केने रही कि समाजमे एक्सप्लाइटेशन करैवला शोषण करैवला व्यक्ति सब हावी अहाँके मतलब अहाँ जेनुनो आवाज उठेबै तऽ अहाँके दमन करतै तेहन टाइपके समाजमे विभिन्न प्रकारके अनुभूति सब हम केने रही आओर हमर सोचमे छलै जे एहि चीज सबके परिवर्तन करऽ पड़तै कोइ भी फ्रीडम छै आओर सही चीजके लागि अपन आवाज उठा सकै छै जेना शोषित के बात कर लिए तो कौन सेक्टर में खास करके अहाँ ई चीज अनुभूति कर पाबलिए जे समाज में एहन किस्म के शोषण दमन एहन किस्म के एक्सप्लोइटेशन सब छै अहाँके स्पेशली की देखऽ पड़तै अहाँके एहि समाजमे अभीके अवस्थामे अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्टमे भी की छै अहाँके जे मतलब

जाहि समयमे अहाँ एजुकेशन प्राप्त करैत रहियै आठे क्लासमे तऽ कोन एहन घटना कोन एहन चीज अहाँके टच करि पाबलक जे अहाँके लागलै जे आब ओहि उमरमे तऽ आदमीके होश सम्हालैके भी ओते अच्छा ज्ञान नहि रहै छै आओर ओहि टाइममे अहाँ राजनीतिकमे सक्रिय भेलियै जाहिके अहाँके जुनून देख कऽ अहाँके जिला सदस्यमे शामिल कयल गेलै स्पेशली की रहै अहाँके ओहि टाइममे जेनाकि तब तत्काली ओहि समयके परिस्थिति अहाँके की रहै जे मधेश प्रति अहाँके वर्गीय विभेदके एकटा अवस्था रहै जेनाकि अहाँके अभी तऽ बहुत सामान्य भेल छै देख रहल छियै लेकिन ओहि टाइममे हमरा जहाँ तक अनुभूति रहै जे मतलब अपने देशमे एकटा पोलिटिकल इश्यू बना के मधेसी पहाड़ी के फीलिंग करै छलै मधेसी पहाड़ी के फीलिंग करे और मधेसी के हेपे ले चाहे छलै ना और मधेसी के हक हित वास्तव में अभी तक अहाँ हम वंचित छियै तो ओहि चीज सबके लेल हम ई सोचने रही जे काल्हि कतहु कतहु एकटा एहन राजनीतिक परिस्थिति कायम करऽ पड़लै जे ओ शोषक व्यक्ति जे छै से ओकरा ई एनालाइज है ओकरा ई महसूस है नहि देशमे हरेक व्यक्ति समान छै हरेक व्यक्तिके इक्वल राइट्स छै ताहि अनुसार एहि देशमे एहन व्यवस्था लागू होना चाही ई चीज सब देख के आओर समाजमे तऽ बहुत प्रकारके समस्या सब छै जाहिमे कि अहाँके हम अभी कहिए देलहुँ सामंती सब छै अ, उ चीज उ व्यक्ति सब अहाँके अभी भी समाजमे करै छै अहाँके हैकमबाजी कए रहल छै गुंडागिरी कए रहल छै ओकर बाद रह गेलै विप्लव ग्रुप जी अ, जे कि एग्जैक्टली कहबै तऽ राजनीतिकमे एकटा बेगले पहचान तऽ ओहिसँ केना करि कऽ अहाँ आबद्ध भेलियै जी बहुत मार्मिक प्रश्न अपने पुछलियै स्पेशली की भेलै अहाँके हम अहाँके सद्भावना पार्टीमे जुड़ल ओहि टाइममे पहिले विद्यार्थी लाइफसँ लेकिन अहाँके की भेलै तऽ देखलियै सदभना पार्टीके एकटा मतलब मधेश स्तरके राजनीति करै छलै आओर हम ओकरा सपोर्ट करै छलियै मधेशके हकितके लेल लेकिन की छै अहाँ हमरा मधेशी पार्टीके जते भी छै अभी देख रहल छी मतलब जे मतलब स्वच्छ राजनीतिकमे कमी कमी छै कि अवसरवादी नीति बेसी छै तऽ ताहि लए के दोसर बात की भेलै तऽ हम अनुभूति ई केलियै जे देशमे अभी तकके अवस्थामे जेनाकि मौवादी क्रान्ति केलकै मौवादी क्रान्ति केलाके बादो भी मौवादी जे मतलब कथी कहै से अपनेके सत्रह हजार जते सर्वसाधारण जनताके शहीद बनाके जे जे सर्वोच्च स्थानपर पुगलै ओकर जे मुख्य उद्देश्य रहै जे एजेंडा रहै ताहि चीजके कतहु ने कतहु अभी तक पूरा तऽ नहि कए सकलै अहाँके सरभारा हरेक व्यक्तिके हरेक ठाउँपर क्लियर रूपसँ पहुँच होना चाही मधेसियोके भी अपन हक हइ तऽ ओही तरीकासँ मिलना चाही वर्ग विभेद नहि होना चाही सामन्तवादी पूँजीवादीके अन्त होना चाही ओ चीज तऽ एकटा उद्देश्य रहै ने मोवादीके अन्तर्गत लेकिन ओ चीज सब तऽ कतहु कतहु पूरा नहि कए सकलै एकटा मोनार्की सिस्टम जे छै अहाँके ऑटोक्रेसी मोनार्की सिस्टम रहै ताहि निरंकुश तानाशाह राजतंत्रके अन्त केलकै बाद बाकी तऽ हरेक चीज तऽ अहाँ उएह देख रहल छियै एकटा कतौ ने कतौ एकटा कहाब छै बहुत साथी सब तऽ कहै छै जे मतलब ई अभी सौटा राजा छै ओहिसँ एकेटा राजा ठीक रहै लेकिन नहि कतौ ने कतौ एक व्यक्ति एक परिवारवादी आओर जे कि अहाँके निरंकुश छै आओर ओकरा हाथमे सुप्रीम पावर छै ओ चीज तऽ कतौ ने कतौ नहि होना चाही ओ हम कहियो नहि स्वीकारबै लेकिन एकटा बात भेलै कि ओ चीजके विरुद्धमे तऽ लड़लियै अहाँ हमर कि बहुत परिवार बहुत व्यक्ति ओकर ककरो परिवार विधवा भेलै ककरो बेटा चलि गेलै ने एने जाकऽ तऽ ओकर उपलब्धि की भेलै ओकर उपलब्धि तऽ अखन तक मतलब की कहै छै ओ जे सही रियलिटीज आदमीके लाइफमे होना चाही से तऽ नहि ने भेलै आदमी परिवर्तन करै खातिर अपन जानके आहुति देलकै एहि संघर्षमे लगलै लेकिन ओ चीज नहि अखन ग्राउंड लेवलमे ओ चीज अहाँ नहि देख सकै छियै अभी तक भी मतलब ओ विभेद कायमे छै सामंतवादी हैकमबाजी सब अभी तक अपना समाजमे अपन वर्चस्व राखने छै अभीके परिस्थितिमे तऽ पर भी हम की सोचलियै तऽ अहाँके ओ चीजसभ देखैत मात्र ओहि चीजके वास्तवमे ई चीजसँ परिवर्तन करऽ पड़तै ताहिके लेल अहाँके विप्लव जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अहाँके दू हजार बहत्तरि सालमे किरण जी से अलग भऽ के गुट खोलकै तऽ ओ अपन एकटा अलग पार्टी बनेलकै आओर पार्टीके सिद्धान्त राजनीतिक सिद्धान्त जे छै से कतहु कतहु एकदम जाइ छै जे पूँजीवादी वर्ग विभेद ईसभ अन्त होना चाही जातिवादी अन्त होना चाही

जनताके हक हितके लागि लड़ै छै तऽ तत्काली ओहि समयके अहाँके जे सरकार रहै छै रूलिंग पार्टी रहै छै ओ अहाँके जे राइटके लागि लड़ै छै तकरापर अहाँके हावी होइ छै आओर ओकरापर दमन करै छै तही अवचूत हमसभ विप्लव पार्टी अहाँके मतलब बहुत भ्रष्टाचारीपर देशमे जे अन्याय करै छै सामन्ती सभपर कार्रवाइ केलकै तऽ ओहि कार्रवाइके अनुरूप की केलकै पार्टीपर प्रतिबन्ध लगेलकै आओर पार्टीके प्रतिबन्ध लगेलाके के कारणसँ एहिठामके विभिन्न व्यक्तिसभ लगै छै आब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसभ विभिन्न पार्टीके कार्यक्रमसभ करै छलिए तऽ ओहि तरीकासँ मतलब अपन सुराकी खटाके विशेष सुराकी हमरा तऽ पकड़ै लए सिविलमे इन्स्पेक्टर पठेने रहै तऽ ई कतहु ने कतहु की होइ छै तऽ ईसब अहाँके राजनीतिकमे सामान्य बात छै अहाँ अगर जब क्रान्ति करै लए चाहै छियै देशमे आमूल परिवर्तन करै लए चाहै छियै जेल नहि काल्हि तऽ अहाँके जानसँ खेलऽ पड़तै तऽ एते ज्यादा जुनून बोकल व्यक्ति जानसँ खेलैवला हिम्मत राखैवला व्यक्ति अचानक किया पुनः पार्टी परिवर्तन करिके जनमत पार्टीमे प्रवेश करलकै जी विप्लव जी के राजनीतिक सिद्धांत देश परिवर्तन पूंजीवादी सिस्टम के अंत वैज्ञानिक समाजवाद इस चीज के लागे हम अभियो हुनकर मुदा के रिस्पेक्ट करे छे और अपना ठाव से अपना समय से हमें हुन जे सही मुद्दा छियै सब समाज परिवर्तनके लागि ओहिके लागि हम हरदम साथ देब रहि गेलै गप जे पार्टी परिवर्तन करैके कारण की छै पार्टी परिवर्तन करैके मतलब की होइ छै अहाँके स्पेशली जे कोनो भी पार्टीमे अपने अगर अपने प्रति कोनो प्रकारके विभेद जेनाकि हमसब वर्गीय विभेद कहलहुँ हम अभी पार्टीमे आरोप लगा गेल छी वर्गीय विभेद छै एहिठिना चरम वर्गीय विभेद छै जाहिके कारण से कि हम पार्टी परित्याग गेलियै वास्तवमे सप्तरी जिला के अपने कॉन्टेक्स्ट देखल जाए तो विप्लव पार्टी में सबसे पहले एहि जिला से हमारे साथ एक तेजना रैन यादव रहे जहाँ के बम कांड में पकड़ाल रहे तो उकर बाद उ जैसे लेले तो पार्टी के एक्टिविटी सब शून्य रहे यहाँ सब देख सके जी गतिविधि जहाँ सब मीडिया के व्यक्ति छै ती सब लेकिन जहिया से हम पार्टी से जोड़ले तो पार्टी के जे भी निर्देशन एले ओहि चीज के हम फॉलो करत डायरेक्टली नुकिया के चोरा के भूमिगत तरीका से जे तरीका से हरेक एक्टिविटीज के हम सब सामना केना चाहिए और गतिविधि अगाड़ी बढ़ेना चाहिए हेतै तऽ अहाँके मतलब ई चीज सब भेलै लेकिन की है तऽ अहाँके पार्टीमे भारीपन कनि बेसी एकटा एकटा वर्गके बेसी अवसर देनाइ जेनाकि अपनेके हम सबसे बड़का एग्जाम्पल की दए रहल छी तऽ मधेश मधेशमे अहाँके अभी बाइसटा जिला छै ने आ दुइ नम्बर प्रदेशके आठटा जिला छै तऽ ताहिमे अहाँके की देखल जाय एहि पार्टीमे सभसँ बड़का हमरा की दुख लगलै तऽ जाहि टाइममे अहाँके पार्टी भूमिगत रहै भने एगो प्रतिबन्धित सम्मेलनमे रहै ताहि टाइममे अहाँके पार्टीके जकरा मतलब केन्द्र निर्णय करै जे व्यक्तिके एतऽ एकरा इंचार्ज एकरा एतऽ सिक्योरिटी एहि तरीकासँ देल जाय भने तऽ हमसभ ओकरा आत्मसात केने रहियै ठीके छै एहि समयमे पार्टी जे निर्णय करै छै ठीक छै

अहाँके कन्ट्रीब्यूशन की छै आओर दोसर बात हम ई नहि कहै छी जे हमरा हमर मूल्यांकन होना छै हम एकटा सब साधारण रहिके भी एकटा कार्यकर्ता रहिके हम पार्टीके काम कए सकै छी हमरा पदके लोभ नहि छै हम अगर अगर कन्ट्रीब्यूशन हम चाहे एखन जनमत पार्टीमे छै तऽ हमरा ई नहि कहै छै हमरा पोस्ट चाही ई चाही हमर कन्ट्रीब्यूशन हमर राजनीतिक सिद्धान्त ठीक छै तऽ पार्टी अपने वैल्यूएशन करतै ओहिमे कोनो बड़का अथी नहि छै ओहि ओहि चीजके लए कऽ नहि छलहुँ रहैके लेकिन ओहि पार्टी भीतर हम की विप्लव पार्टी भीतर की देखलहुँ अहाँके अभीके अवस्थामे अहाँके मधेशके या दुइ नम्बर प्रदेशके आठटा जिला मधेशी छै लेकिन आठ मधेशके जिला ताहिमे अहाँके एकटासँ दूटा पार्टी सेक्रेटरी छै जे अपना वर्ग से मधेसी समुदाय से जुड़ल छै एकटा अहाँके देवनारायण शाह अहाँके जनकपुर धमसा जिलाके छै ओ मात्रे अहाँके मतलब पहिले वैकल्पिक केन्द्र सदस्यमे राखने रहै अखन पूर्ण रूपसँ केन्द्र सदस्यमे राखल गेल तऽ हम क्वेश्चन ई उठेने छियै अहाँके जे एहन प्रकारके वर्ग विभेद किए चाही कि एहिठिनके मधेसी जनता सब अहाँके पार्टी खाली जनताके लागि नहि लड़ै छै कि एहन प्रकारके वर्ग विभेद अहाँके और तो पर भी ई एना सानो तीनो आवाज उठा के नहि ई चीज अहाँके हैंड टू हैंड फेस टू फेस हमारा पार्टी के जे अहाँके तत्कालीन पार्टी के जे अध्यक्ष महासचिव नेत्र विक्रमचंद विप्लव जी उनका हाथ हाथ में हम देना चाहिए अहाँके प्रतिवेदन जे एहन प्रकारके विभेद नहि रहना चाही एहि विभेदके अहाँ अन्त करू तऽ एहि पर कोनो किस्म के तहन रिस्पांस ओ मिललै हमरा देने रहै टाइम जे एक महीना रुकू केंद्र उम, बैठक हेतै ताहि अनुसार अपने कहतै लेकिन ओहिसँ टाइमसँ हम ज़्यादा वेटिंग केलिए वेटिंग केलाके बावजूदो भी मतलब ओहन प्रकारके नहि म- अहाँके अनुभूति एलै ओहन कोनो रिस्पॉन्स नहि एलै तऽ ओहिसँ हम फीलिंग केलिए जे पार्टीमे वर्ग विभेद कायम छै उदयनाथ जी अखनी देखल जाओ जी तऽ राज्य सत्ता जे छै एकरा दो धारे नीति पर चलै छै जी कियाकि अखनी तत्काल के दुईटा घटना के देखल जाओ मधेश में जोड़ तोड़ के साथ किसान आंदोलन चल रहा जी। है और नेपाले ओवरऑल नेपाल के बात करबे तो ओहू जगह एमसीसी विरुद्ध के आंदोलन चल रहा है काल्हिके घटना देखल जाओ तऽ प्रहरी पर जनता सब एमसीसी के विरुद्ध में एते ज्यादा दमन करलक एते ज्यादा दमन करलक फिर भी वही जगह देखल जाओ तो पानी के फोहरा दे कऽ ओहि सबके साइड कर दै छै जकर खिलाफ में जे भी युवा सब छल एकदम पत्थरबाजी करलकै हम कतहु ने कतहु एम सी सी विरुद्धके आन्दोलन प्रति भी सहानुभूति राखै छै दोसर नम्बरके बात किसान आन्दोलन देखू लगभग लगभग दुई महिनासँ चलि रहल छै तऽ एहि जगह भारतके घटना देखल जाओ पोरताहाके घटना देखल जाओ ओहि जगह आम जनता आम निफु निमुखा किसानके ऊपर रबड़के गोली चलायल जाइ छै भारतमे महिला ऊपर एकदम निर्मम लाठीचार्ज करि कऽ ओकर कपार फोड़ि दै छै ककरो पैर तोड़ि दै छै तऽ एकरा अहाँ कोन तरीकासँ लए रहल छियै अपनेके क्लियर कहि देलहुँ जे वास्तवमे नेपालके कन्टेक्स्टमे ई चीज बहुत बड़का दुर्भाग्य चीज छै जे अहाँके वर्गीय विभेद छै जकरा कि अहाँके एकटा मधेसी आओर पहाड़ी कॉन्टेक्स्ट देख रहल छै जे क्लियर अहाँके हमरा देख रहल छै जे मतलब काठमाण्डूमे एम सी सी के विरोधमे कार्यक्रम होइ छै आन्दोलन चरम सीमामे जाइ छै लेकिन ओहि क्रान्ति ओहिके विपक्षमे रहैवला क्रान्तिकारी सभके साथमे केहन पुलिस व्यवहार करै छै आओर एहिठिना मधेशमे भी मधेशमे अगर ई किसान आन्दोलन भए रहल छै तऽ मधेशमे किसान आन्दोलनके मतलब एकटा मधेशके लागि मात्रे नहि छै पूरा ऑल ओवरऑल नेपालके लागि छै जे पहाड़मे सोलुखुम्बु कतहु जतय जतय भी किसान साथीसभ छै ने- कृषि ने- प्रधान नेपाल में देश छी। कृषि कृषि प्रधान देश भेला के सिक्सटी फाइव परसेंट मानसे अखन बिलोंग्स करै छै स्पेशली न तऽ अहाँके जब बिलोंग्स करै छी तऽ एकटा कोनो समुदायके लागि मात्रे तऽ अधिकार नहि छै तोपर भी अगर अधिकारो छै तऽ हरेक व्यक्तिके अपन अधिकार छै लैके तऽ एकटा जेनून मुद्दाके अहाँके एहि प्रकारके दमन शोषण करनाइ कतहु ने कतहु वास्तवमे बहुत बड़का विभेद चीज छियै ई चीज नहि होना चाही आओर देशमे इक्वलिटी होना चाही कि एहि चीजके लागि हम हमेशा पक्षधर छियै ई नहि जे मतलब की अछि कि हम राज्य सत्ता से भी ई कहै लए चाहै छियै हमसब अहाँके मधेसी पहाड़ीके कॉन्फ्लिक्ट कभी नहि चाहै छी की हमर एकेटा बात छै जे जेहने हमसब एकटा मधेशमे बसै बला मधेश समुदायके भेलै पहाड़मे बसैके पड़तै अहाँ हमराके बीचमे कोनो प्रकारके कॉन्फ्लिक्ट नहि होना चाही लेकिन जे राज सत्ताके व्यक्ति छियै ओ कतौ ने कतौ ई चीज हमेशा कायम राखै लए चाहै छै अहाँके अपनेके हम एग्जाम्पल दै लए चाहै छी देखू जब अहाँ हम अभीके अवस्थामे कहै छी जे पॉपुलेशनके आधारमे बुझू तऽ फिफ्टी वन परसेंट किछु मधेसी छै ने तऽ फिफ्टी वन परसेंट मधेसी छै तऽ अभी नेपालके

आइ हम अहाँ कहै छी एकटा उपेन्द्र यादवके पार्टी अभी तऽ उपेन्द्रके पार्टी राष्ट्र स्तरके बनि गेल छै ने अभी जतेक भी पार्टी सब छै मतलब डॉक्टर सी के राज साहेब भाइके पार्टी सब राष्ट्र स्तरके छै पार्टीके अपन मात्रे कहै छै मधेश मुलुकके पार्टी छै ने ई पार्टी जतेक भी छै अहाँ मेजर पार्टी सब अहाँके जेना कहै छै कांग्रेस एमा ले मवादी ई सब आ कि एहू सबमे तऽ मतलब आइ ने मधेसी पार्टी सब अपन आवाज उठबै छै जे हमर मधेसमे वास्तवमे हमर अधिकार अछि लेकिन कोनो कोनो समय तऽ एहन रहै छै कांग्रेसे रहै तऽ हरेक मधेसमे कांग्रेस रहै समय आब इतिहास देखल जाय तऽ कांग्रेसे कांग्रेस रहै एम आल ए रहै मवा मवादी तऽ भेलै तऽ मवादी की छै लेकिन ओहि टाइममे तऽ ओहने रहै तऽ जब ओहि टाइममे रहै तऽ कमसँ कम कि मधेसमे एहन योग्य व्यक्ति नहि छलै जकरा प्रधानमंत्रीके लागी होना चाही लेकिन दुईटा समस्या छै अहाँके ओहूमे की छै एकटा कतहु कतहु ओसभ दमन शोषण कए कऽ राखय लए चाहै छै आओर किछु अपन मधेश समुदायके जे साथीसभ छै मधेशके लीडरसभ छै ओहोसभ अहाँके ओकर दास बनिए कऽ रहय लए चाहै छै एहि खातिर बुझल जाय जे अभी तक देखियौ बड़का बड़का मतलब अपना आपके कहै छै हम बहुत कन्ट्रीब्यूशन करयवला व्यक्ति छियै लेकिन ओहिठाम जा कऽ मतलब एकटा बात कहू तऽ आइ

तऽ कतहु कतहु दासत्व स्वीकारैयो लए चाहै छै ई बात बुझल जाय कि जे हम एकर अगाड़ी पछाड़ी रहबै तबे मतलब हमरा काल्हि अथी हेतै मतलब ओकर पछाड़ी रहिए के भी हमर अथी भए सकै छै हम काल्हि फ्रंटमे नहि आबि सकै छी कि तेहन प्रकारके अहाँके कंजर्वेटिव माइंडके नेता सब छै कि अपना समुदायमे हँ एक कतहु कतहु हम काङ्ग्रेसके विमले निधिजीके हम सैल्यूट करै लए चाहै छियै जे अपना मधेसी सोसाइटीके भेला भी कथी कहै छै पार्टीके सभापतिके लागि फेस केलकै कि लेकिन एकटा बात कहू तऽ एहि समुदाय मधेशमे तऽ बहुत अहाँके अ, महाधिवेशनके प्रतिनिधि रहै ने काङ्ग्रेस लेकिन हुनका एक से कि दुई से कति समथिंग मात्रे भोट एलै ई सब तऽ एकटा कतहु ने कतहु मतलब ई थी छै ने एकदम एकदम एक्ज्याक्टली अहाँ हम देखै छियै जे मधेसी सबमे जे राष्ट्रिय स्तरके पार्टीमे अपना आपके रिप्रेजेंट करै छै ओहि कैडर सबमे बहुत बड़का कमी छै हम ई कहै लए चाहै छी जे भी साथी सब पार्टीमे बिलोंग्स करै छै पार्टीके रिप्रेजेंटेटिव छियै अहाँ सब पछलगुआ नहि बनू की आओर ई कॉन्फ्लिक्टे नहि हो रहना चाही कि जे हम मधेसी हम पहाड़ी जब एकटा राष्ट्र स्तर में छै कोनो प्रकार के विभेद नहीं तो अहाँ वही तरीका से प्रस्तुत हो ना क्योंकि सिद्धांत बेस हम्म, हमारा हम्म, राजनीति हम्म, सिद्धांत, हाँ। सिद्धांत का आत्मसात करो ना एकदम एकदम वर्गीय विभेद हम्म, हम्म, जातीय विभेद ये चीज सबका हटा दियो ना एकदम एकदम एकदम बहुत बढ़िया विचार अ, उदयनाथ जी अखन के एज एजुकेशन सिस्टम पर कनी नजर डालल जाओ तो कहीं ई जे छै अपने आप दासत्व स्वीकार करे के मतलब तो ज्ञान के अभाव होइ छै तऽ एहन तऽ फिलिंग्स नहि छै ने एहन तऽ रियालिटीसँ नहि जुड़ल छै जे मधेसी आदमी कम एजुकेटेड भेलाके कारण ही दासत्व स्वीकार करै छै जी एहि सवालके हम अपनेके एहि तरीकासँ जवाब दै लए चाहै छी जे की होइ छै दासत्व स्वीकारैमे अपने आपमे फीलिंग पड़ै छै कि हम अहाँके कोन स्टैंडमे छी आओर हमरामे केहन प्रकारके ऊर्जा भरल छै हम विप्लव पार्टीसँ बिलोंग्स एकटा क्रान्तिकारी पार्टी सिद्धान्त वर्ग विभेद देखलियै तऽ ओहिठाम क्रान्ति केलियै विद्रोह केलियै आवाज उठेलियै लेकिन नहि हम ओकर आवाज उठेलियै सही प्रकारके रिस्पॉन्स नहि भेटलै तऽ पार्टी त्याग देलियै अगर हमरो उएह प्रकारके कॉन्सेप्ट रहितियै तऽ हम ओकर पछलगुआ बनल रहितियै तो ई चीज़ वास्तव में सब में आबऽ पड़ल कि और रहल कतौ न कतौ की बात तो शिक्षा के बारे में अपने जब कहलिए तो शिक्षा हरेक व्यक्ति के लागी एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स अंतर्गत पड़े से और अपना हमारा के समुदाय में अभी भी बहुत बैकवर्ड से शिक्षा लाइन से विशेष कए कऽ अपनेके की छै तऽ ओहिमे हम जहाँ तक देखै छी राज्य कहै छै जे मतलब बेसिक एजुकेशन अभी सबके फ्री होना चाही फ्री केनो छै लेकिन ओकर इम्प्लीमेंट जे होना छै ने लागू करैके से चीज अहाँके सही तरीकासँ नहि छै कि अहाँ अभियो देखियौ गाँव समुदायमे अहाँके विशेष कए कऽ जे अहाँ हम कहै छी पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग छै अपना हमराके समुदायमे ओहिठिना अहाँ हमसभ जा कऽ देखियौ तऽ अभी तक आदमीके ई कॉन्सेप्ट नहि भेल छै जे हम अपना बच्चाके अगाड़ी पढ़ेबै बेसी कोर्स जे छै बेसी एजुकेशन छै प्लस टू नओ टेन क्लास कमसँ कम एतेक हमरा एनी हाउ पढ़बऽ पड़तै से नहि छै कारण छै ओहिके लागि हमरा विचारसँ सरकारोके कतहु ने कतहु रणनीति एकटा कड़ा रणनीति अपनाबऽ पड़तै कि हम तऽ सरकारसँ अपना ठाउँसँ की रिक्वेस्ट करै लए चाहै छी जे जेनाकि एहिसँ पहिने की केना रहै अहाँके जे स्वच्छ वातावरण अहाँके खुल्ला मुक्त दिशा अहाँके घोषणा करैके लागि अहाँके पर घर अहाँके टॉयलेट कम्पलसरी बनबऽ पड़तै अगर टॉयलेट नहि बना लियै तऽ अहाँके विभिन्न प्रकारके जे राज्यसँ भेटैवला सेवा सुविधा छै से ओहिसँ अहाँ वञ्चित भए सकै छी ने ओहिके लागि एकटा कार्डो एलाउ केलकै जे हरेक व्यक्तिकेँ कार्ड भेटतै ओ चीज भेलाके बावजूदो भी तो पर की छै बहुत आदमी बनेलकै लेकिन ओकर अहाँके लॉन्ग लास्टिंग एक्सरसाइज नहि केलकै रियलिटीजमे की छै से अहाँ एखनो देख सकै छियै तऽ अहाँके हम राजसँ ई कहै लए चाहै छियै अभीके अवस्थामे कि शिक्षा बेस आओर एकटा एजुकेटेड नेपाल बनबैके छै तऽ ओहिके लागे हर एक फैमिली के कम से कम कंपलसरी अहाँ के बच्चा आप प्लस टू दस क्लास न बेसिक एजुकेशन जब तक पूरा नहीं करते तब तक वो ओहि बच्चा के आवे वाला जे कथी कही से अहाँ के सिटीजनशिप से कि विभिन्न प्रकार फैसिलिटी से राशि से पावे वाला से कतौ कतौ नहीं पाबू तेहन प्रकार के नियम मानू कि जे कल हर एक व्यक्ति कंपलसरी भए के पढ़ते

खास करि कऽ एनाहु करि कऽ देखल जाउ एजुकेशनके स्तर बढ़बैके एकटा कतौ ने कतौ क्लू ई मिल जाइ छै जी। जेना अहाँ संदर्भ जोड़लियै टॉयलेट जी, वाला जी। अहाँ कोनो किसिम के सेवा सुविधा से वंचित कर देतै हम्म, हम्म। तऽ एकटा आदमी में तऽ भय क्रिएट जी। भेलै और एजुकेशनो बेस जे ई नीति अपनावल जाओ तऽ एजुकेशन के स्तर जी। बढ़तै कियाकि मधेश में तऽ एजुकेटेड बने के चांसेस तऽ और ज्यादा छै जी, जी। हमरा अहाँके घर के साइड जी, में स्कूल रहै छै स्कूल, कॉलेज जी। रहै छै वएह कनि पहाड़ में देखल जाओ बिकट छै टाटा जाय पड़ै छै पाँच पाँच किलो दस दस किलोमीटर हँ। लेकिन फिर भी ओ व्यक्ति सब कतौ ने कतौ अपने आप के ई देखे छै राजनीतिक जनचेतना में ओकर पहुंच रहबे करे छै जी। बाकी जे डिसीजन मेकिंग लेवल रहे छै ओहि जगह में अपने आप के पार्टिसिपेट करबे करे छै एहि जगह हमरा अहाँ में युवा में एकटा मानसिकता छै पॉलिटिक्स एकटा गंदा गेम छियै एहि से जते दूर रहबै ओते बढ़िया तऽ एहि पर की कहले चाहै छियै अपने के की बुझऽ पड़लै पॉलिटिक्स सबसे फेयर गेम छै लेकिन ओहिके प्लेयर फेयर रहना चाही कि कैरेक्टर अगर अहाँके ठीक रहलै ओकर कैडर ठीक रहलै तऽ पॉलिटिक्स अति आवश्यक चीज छै आओर हरेक व्यक्तिके पॉलिटिक्ससँ जोड़नाइ जरूरी छै लेकिन ई चीज एहि खातिर आदमीसभ जनतासभ महसूस कए रहल छै जे अभी पॉलिटिक्स भने एगो डर्टीके करप्शनके होब जकरा कहै छै केन्द्र बिन्दु वास्तवमे अभीके अवस्थामे ई राजनीतिक परिस्थिति सब जते यऽ अभीके पोलिटिकल अवस्था भ्रष्टाचारीके जड़ छियै अहाँके अहाँके स्वच्छ वातावरणके कमी भेलाके अवस्था छै कि अभी अहाँ एहि तरीकासँ अनुभव करू कि राजनीतिक अभी लोग जे जते भी करैए व्यक्ति तऽ कुछ परसेंट हम ई नहि कहै छी सब पाँच परसेंट दुइ परसेंट व्यक्ति एहन छै स्वच्छ भावना से राजनीति करै छै नहि तऽ बाद बाकी सब अहाँके एकरा बिजनेस व्यापार समझ लेने छै लगा वार्ड में हाँ वार्ड में लड़ लिए दस लाख बीस लाख जे लगते लगेबै आबे वाला पाँच साल में जीतलिए तऽ ओकरा अथी कऽ लेबै एम पी एम एल ए के भी अवस्था अहाँ सएह देखि रहल छी करोड़ करोड़के बजट खर्च करै छै अहाँके ओसब कतऽसँ आबै छै कतहु ने कतहु भ्रष्टाचारी करै छै काल्हि मानि लिअऽ हमही चुनाव लड़लिए ने तऽ हम खर्च करबै हम खर्च करबै तऽ भ्रष्ट भ्रष्टाचारी करबै लेकिन हम ई कहैलए चाहै छी नेता सबके जे फेयर कम्पीटिशनमे आउ ने प्रतिबद्धता कऽ कऽ आउ हम अब अभी के अवस्था में आवे वाला चुनाव के हम अहाँ के कंटेस्ट कर रहल छी अभी चुनाव वास्तव में डटी खेल छियै एहिठिना अहाँ के एकटा एहन भूमाफिया सब अहाँ के पूंजीवादी सब हावी भेल छै जे जे अहाँ के अ, एकटा मध्यम वर्ग गरीब वर्ग ग्रास लेवल के व्यक्ति सब के चुनावी सपना नहीं देखो तेहन प्रकार के भी अवस्था कए देने छै की एहि खातिर जे ओ सब श्रम आर्थिक एक्टिविटीज करै छै भ्रष्टाचारी अहाँके जबकि मत कीन के नहीं लेना चाहिए कि ओकर दिल जीत के लेना चाहिए यस लेकिन दिल जीत के नहीं पैसा पे बल पे लै छै आओर दोसर बात कुछ जनतो सबमे हम अपील करै लए चाहै छी देखू अहाँके मत अमूल्य मत छै मत बनेको मत दान होइ छै आओर दान करैवला चीजके अहाँ हम अगर पैसासँ चल खेल कए लगै छै तऽ बुझू एक प्रकारके बहुत बड़का अन्याय कए रहल छी की एकटा बात से भेलै दोसर बात जे मत कोइ भी बेचै छै ने मतके पइसे भी दै छै अहाँके कैण्डिडेटसभ तऽ अहाँ एकटा अनुभव कए लिअ एकटा भोट पड़तै पाँच सए हजार दुइ हजार ओहिसँ फाजिल ककरो अहाँ नहि जिता सकतै कि कारण छै बहुत बड़का लॉन्ग लास्टिंग रहै छै अहाँके चारि अहाँके अभी वार्डेके कॉन्टेक्स्ट रहै छै तऽ अहाँके बहुत भोटरसभ रहै छै ओतेक पैसा नहि दए सकतै लेकिन किछु थोड़ा थोड़ा

पैसा लए कऽ देने छी अहाँके एगो एग्जाम्पल केहन प्रकारके हम दए सकै छी जे एक जेना व्यक्ति अहाँके की केलकै वोटर्सके वोट वोटिंगके टाइममे अहाँके ओकरा कहलकै पैसा देलकै ने पैसा देलकै ओ पैसा लए लेलकै काल्हि तब वोट भए कऽ जे जीतलै तऽ ओहि रिप्रेजेंटेटिव्सके ओहि जनप्रतिनिधिके जाके कोनो चीज सलाम किछो कहै अपन व्यवहार कहै तऽ ओकर बात नहि सुनै कि दुइ दिन चारि दिन कहलकै तऽ नहि सुनै तऽ एक दिन अहाँके ओ व्यक्ति साइकिलसँ जाइ छै आओर ओ नेता भेट गेलै रस्तामे कि

तऽ हम अहाँके एकरा यूज करलिए यूटिलाइज केलिए एहिमे कोनो चीज बिगड़ल छै तऽ अहाँ हमरा क्वेश्चन कऽ सकै छी हमर किएक ठीक किएक एना केलिए ओना केलिए ने अहाँके अधिकार छै लेकिन अगर अहाँके ई साइकिल हम अहाँसँ कीनि लेलहुँ पइसा दऽ के तऽ एहि साइकिलके हम तोड़िए कि भाँचिए कि किछु करिए अहाँ बोलि सकै छिए तऽ कहलखिन ने तऽ तहिना कहलकै तू अपन वोट तऽ हमरासँ बेच लेने छी आब हम वोटके की करिए तू हमरा क्वेश्चन करैवला अधिकार तोरा नहि छै कि अखन के चुनावी संदर्भ में जे अहाँ एग्जाम्पल जोड़लिए एकदम हु बहु मैच कर दी है अभी के कंडीशन में मधेश में ई चेतना अयबाक चाही बेहद जरूरी है साथे समग्र देश के हक हित और विकास के लागे चुनावी अभियान में केन किस्म के रणनीति अपनाल जाओ तो हर कोई अपन मत के सही जगह उपयोग करे वास्तवमे एहिके लेल सबसे प्रथम तऽ जनताके कॉन्सियस हुअ पड़तै जनताके अपन मतके मूल्य बुझऽ पड़तै जनता कैंडिडेटके इवेलुएशन करै लए जानऽ पड़लै जे कोन कैंडिडेट वास्तवमे राइज करतै बेटर करतै तकरा भोट देल जाय नहि कि ई दू चारि पैसा पर बिकल जाय एकटा गप दोसर बात हमरा विचारसँ अहाँ हम जब एकटा धर्मो ग्रन्थके मानै छियै तऽ हम कहै छी जे गीताके समक्ष ओहि रिप्रेजेंटेटिव सबके जे कैंडिडेट सब छै ताहि सबके शपथ ग्रहण करायल जाय गीताके कसम खियाल जाय जे हम जीतबै तऽ एकटा रुपैआ भ्रष्टाचारी नहि करबै कुछ कतौ ने कतौ की छै अहाँके अहाँ देखियौ ने क्लियर बात छै कि अभीके अवस्थामे चाहे कर्मचारी छै कि नेता छै कि अहाँके बिल्डर सब ठिकेदार सब छै अहाँके सब चरम भ्रष्टाचारीमे डूबल छै कि जे प्रतिनिधि सबके देखियौ अहाँके एकटा वार्ड से लए के मंत्री तक के स्तर के हम सप्तरी जिला के अपना आँखि से देखल और रियल लाइफ में अहूँ देखने हेबे महसूस जे जे व्यक्ति सब अहाँके पहले रोडमे एकटा सिम्पल टुटला फुटला चप्पल लगबैके ओकात सब नहि छै कि तेहन तेहन व्यक्ति सब जनताके देखलकै अपन ओ किछु अपन योगदान देलकै जे नहि हम जनताके लागी किछु करबै कहिके तत्काली आ विभिन्न प्रकारके चल खेल कए कऽ चुनाव जीतलै लेकिन ओकर अहाँके चुनाव जीतलकै किछु दू साल चारि साल कि बाद के परिस्थिति देखियो ना उ अहाँ के ओहि टाइम में ग्रास लूट के एकदम सामान्य वर्ग के व्यक्ति रहे अभी ओकर हाई प्रोफाइल छै तऽ ओ कतौ छै कतौ कतौ भ्रष्टाचारी छै ने ओ अपन देखाबो ने स्टेटस हमरा आमदनी कतऽ से आबै छै अहाँके पारदर्शी राखब। तब अभी के एक दाय अहाँके एहि सप्तरी जिला के एहन एहन व्यक्ति सब छै जे एक दाय मंत्री बनले तऽ अहाँके काठमांडू विराटनगर बड़ी बड़ी ठाव में काठमांडू में वि- विराटनगर विभिन्न ठाव में अहाँके पूंजी घर बना के आइ मतलब करोड़ों के मतलब बंगला में रहै छै आइ मतलब कथी कहै छै लाखोके गाड़ीमे चढ़ै छै ने तऽ ईसब कथी छै भ्रष्टाचारी छै ने स्वच्छ जीवनके कमी छै कि हम तऽ ई कहै लए चाहै छी हमरा पार्टी जे निर्णय कए कऽ जाहि ठाँवपर देतै तऽ हम ओ कैंडिडेट छियै हम गीताके कसम खाए कऽ कहै लए चाहै छियै कि जनताके जाहिठामसँ विश्वास हेतै ताहिठामसँ हम कए कऽ कहै लए चाहै छियै जे हमरा जिता कऽ देखाउ हम एक रुपैआ भ्रष्टाचारी नहि करब और हम कहे हमरा संग अगर आवे वाला जे भी कंपटीशन करे वाला हते ओहो ई चीज कसम खा के देखाबो ना लेना छै हाँ, ना ना दे देना छै। देना छै जी। राजनीतिक एकटा आ, सेवा के माध्यम जी, जी, छै जी। स्वच्छ भऽ कऽ आउ, जी, जी। सेवा के माध्यम जी, मे जी। तलीन भऽ जाउ और जनता के सेवा में समर्पित भऽ जाउ जी। हम अहाँ कार्यक्रम के अंत अंत ओर से ले लिए जन आवाज के मार्फत अहाँ जनता के कुछ कहले चाहबे जनताके सम्पूर्ण जनता सभकेँ हम की कहय लेल चाहै छी जे आबयवला अभीके चुनाव स्थानीय तहके चुनाव छै स्थानीय तहके चुनावमे अपनेसभ ओहि व्यक्तिकेँ जितायल जाउ जे वास्तवमे स्थानीय तहके समस्या बुझय ग्रास लेवलमे की समस्या छै अहाँके कतहु ने कतहु की अछि अगर अहाँके समुदायमे कोइ अहाँके ग्रास लेवलके मध्यम वर्गके गरीब वर्गके अगर कोइ लीडर छै स्वच्छ भावनाके छै तऽ ओकरा जितायल जाउ की कारण छै जे ओ व्यक्ति अहाँके बुझै छै समस्या की छियै कि दुःख की छियै पीड़ा की छियै लेकिन गुंडा सबके फटाह सबके पूंजीवादी सबके अगर अहाँ जितबै छियै तऽ ओ तऽ ओकरा तऽ चीजके अनुभूतिए नहि छै कि जे गरीबी की छियै समस्या की छियै वास्तवमे अभी गाँव समुदायमे देखू अहाँके मतलब ओपनली टॉयलेट करऽ जाय पड़ै छै आदमीके जबकि हरेक वार्डके गाउँपालिका सबके एतेक बजट छै जे सामुदायिक दऽ पाँचटा दसटा टॉयलेट सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम बना सकै छै कि ओ विजनके कमी छै अहाँके चढ़ैलए कार चारि चक्का कीनि लै छै अहाँके जनप्रतिनिधिसभ लेकिन ओहिठाम चारिटा दुइ टा एम्बुलेन्स कीनि दिए ताहि चीजके कमी छै अहाँके करोड़ोके वार्डमे गाउँपालिकामे विभिन्न स्तरसँ भ्रष्टाचारी होइ छै लेकिन गरीबके बेटा बेटी पढ़ै किएक नहि पढ़ि रहल छै ओइके लागि अवमुखीकरण कार्यक्रम कराबियै कि जे जकरा नहि पुगै छै तकरा महीनाके पाँच सए चारि सए रुपैआके कागज कलम दए दियै कि ओकर बच्चा गाड़ी पढ़ै से चीज सबमे कमी छै कि तऽ ताहि लए कऽ हम जनता सबसँ इएह रिक्वेस्ट करै लए चाहै छियै जे अपने सब आबैवला चुनावमे एहन व्यक्तिके चुनाव एहन चुनू अपन अमूल्य मत दियौ जे अहाँके वास्तविक समस्याके

और आय के एपिसोड में उदयनाथ जी के आमंत्रण करने छलू हुनका विचार सुन के हम पर्सनली बहुते ज्यादा सीख प्राप्त करलू जे वास्तव में राजनीतिक में जे अखनी एक चहल खेल से एक व्यापार समझ रहा है ये व्यापार के कतो न कतो अंत करे के लागी हुनका विचार आया छे जे जे भी आदमी राजनीतिक कर रहा है वो गीता पर कसम खा लो गीता पर हाथ रख के बाचा करो जनता के समक्ष जे यदि हम रूलिंग पोस्ट पर पुगै छियै जाहि लेवलके राजनीति करै छियै ओहि पोस्ट पर पुगै छियै तऽ ओहिमे हम भ्रष्टाचारी नहि करबै मतलब जे हमरा अहाँके अनफेयर वला काम छै ओ हम नहि करबै राजनीतिक एकटा सेवा वला भावना छियै आओर वही भावना पर अडिग रहि कऽ जनताके सेवामे समर्पित रहबै यदि एहन किसिमके जनप्रतिनिधि सब होइ छै तऽ हमरा अहाँके ग्रास रूटमे रहल जतेक भी समस्या छै चाहे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीके लेल हुए या तऽ विकासके लेल हुए हरेक चीज सम्भव छै आ हुनका विचारके लेल हुनका एकदम बहुत बहुत धन्यवाद साथे अहाँसभ कार्यक्रमसँ जुड़ल रहियै एते लम्बा भिडियोके एते लम्बा एपिसोडके शुरूसँ लए कऽ अन्त तक देखै छियै एहिके लागि बहुत बहुत धन्यवाद साथे नेक्स्ट टाइम अहाँ कोन व्यक्तिके सुनै लए चाहै छियै ककर विचार बुझै लए चाहै छियै ओहिके नाम कमेंट कयल जाय बहुत बहुत